Yohane ku avanyisa ka vundzeni. Endzhaku ka sweswo, Yesu a suka a pela Lwandle ra Galeliya, ri nga Lwandle ra Tiberiya. A ku ri ni ntshungu lowukulu lowu a wu famba na yena, hikuva a wu vona mahlori lawa a ma endlaka hi ku horisa vavabyi. Kutani Yesu a thlandlukela entshaveni, a ya tshama hansi ni vadyondzisiwa va yena. Nkhuvo wa Paseka ya Vayuda a wu ri kusuhi. Kuteloko Yesu a tlakusile mahlo ya yena niloko a vonile leswaku ku ni ntshungu lowukulu lowu taka eka yena, a ku ka Filipi, Xana hi nga xava kwihi swinkwa leswaku vanhu lava va ta kota ku dya ke? A vula sweswo hi ku n'wi ringa. hikuva yena n'winyi a a tiva leswi a nga ta swi endla. Filipi a n'wi hlamula a ku, Swinkwa swa tidenari ta madzana mambirhi swi nga ka swi nga va ringani hambiloko un'wana ni un'wana a nga kuma xiphemu lexitsongo ntsena. Un'wana wa vadyondzisiwa va yena, Andreya makwa Simoni Petro, a ku ka yena, Ku ni mufana kwala, la nga ni swinkwa swa ntlhanu swa maxalana ni tihlampfinyana timbirhi. Kambe swi nga ringana mani eka vanhu vo tarisa leswi xana? Yesu a ku, Tshamisani vanhu ehansi. Byanyi a byi tele ngopfu endhawini yaleyo, kutani vanhu va tshama hansi. Loko va hlayiwa, vavanuna a va lava ku ringana magidi ya ntlhanu. Kutani Yesu a teka swinkwa, kuteloko a khensile, a avela vanhu lava a va tshamile, a teka ni tihlampfi, a endlisa sweswo. hinkwavo va dya va xurha. Loko va xurhile, a ku ka vadyondzisiwa va yena, Hlengeletani mahlanhla lama seleke leswaku ku nga cukumetiwi nchumu. Va ma hlengeleta, kutani mahlanhla ya swinkwa swa ntlhanu swa maxalana lama siyiweke hi lava dyeke ma tata swirhundzu swa khumembirhi. Vanhu lava voneke mahlori lama endliweke hi Yesu va ku, Hakunene, loyi hi yena muprofeta la faneleke ku ta emisaveni. Kambe Yesu, hi ku tiva leswaku va lava ku ta n'wi vutla leswaku va n'wi endla hosi, a tlhelela entshaveni a ri yexe. Nimadyambu, vadyondzisiwa va yena va rhelela va ya elwandle, kutani va nghena ebyatsweni. va ku va pela lwandle va ya eKaparinawume, mpimo wa yena wu va fikela Yesu a nga si vuya. Naswona lwandle a ri sungula ku karhata, hikuva a ku hunga bubutsa lerikulu. Loko va tlurile mpfhuka wo ringana makilomitara ya ntlhanu kumbe tsevu wa makhilomitara, va vona Yesu a ri karhi a famba ehenhla ka mati. a ta kusuhi ni byatso, kutani va chava. Kambe a ku ka vona, Hi mina, mi nga chaveni. A va lava ku n'wi khandziyisa ebyatsweni, kambe hi nomu lowu, byatso byi fika eribuweni laha a va ya kona. Loko ri xile, ntshungu lowu a wu sele entsungeni wa lwandle u kuma leswaku tolo a ku sele byatso byin'we ntsena kwalaho, ni leswaku Yesu a a nga nghenanga ebyatsweni lebyi vadyondzisiwa va yena va ngheneke ka byona, kambe vadyondzisiwa va fambile va ri voxe. Hambi swi ri tano, mabyatso man'wana lama humaka eThiberiyo ma tile ma ta fika kusuhi ni laha va nga dyela kona xinkwa loko Hosi yi khongerile. Kuteloko vanhu va vonile leswaku Yesu ni vadyondzisiwa va yena a va nga ha ri kona kwalaho, va nghena emabyatsweni wolawo va pelela eKaparinawume, va ri karhi va lava Yesu. Kuteloko va n'wi kumile entsungeni wa lwandle, va ku ka yena, Mufundhisi, u tile rini la? Yesu a va hlamula a ku, Ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina, ma ndzi lava, ku nga ri hileswi mi nga vona mahlori, kambe hileswi mi nga dya swinkwa mi xurha. Mi nga tirheleni swakudya leswi bolaka, kambe tirhelani swakudya leswi nga boriki, swi nga leswi nyikaka vutomi lebyi nga heriki. Swakudya leswi mi ta nyikiwa hi N'wana wa munhu, hikuva hi yena loyi Xikwembu Tatana xi n'wi fungheke hi mfungho wa xona. Va ku ka yena, Xana hi fanele ku endla yini ku tirha mintirho ya Xikwembu xana? Yesu a va hlamula a ku, Ntirho wa Xikwembu hi lowu, hileswaku mi pfumela eka loyi xi n'wi rhumeke. Kutani va ku ka yena, Loko swi ri tano, xana u endla mahlori wahi hi mavona leswaku hi ta pfumela eka wena xana? U endla ntirho wihi xana? Vatata wa hina va dyile mana emananga, hilaha Matsalwa ma vuleke hakona loko ma te, U va nyikile vuswa lebyi humaka etilweni, va dya. Yesu a ku ka vona, Ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina, a nga ri muxe la mi nyikeke vuswa lebyi humaka etilweni, kambe Tata wa mina hi yena la mi nyikaka vuswa bya xiviri lebyi humaka etilweni. Hikuva vuswa bya Xikwembu hi lebyi byi xikaka hi le tilweni, lebyi nyikaka misava e vutomi. Va ku ka yena, Hosi, hi nyike vuswa byebyo hi masiku hinkwawo. Yesu a ku ka vona, Hi mina vuswa bya vutomi, loyi a taka eka mina a nga ka a nga ha twi ndlala, ni loyi a pfumelaka eka mina a nga ka a nga ha twi torha ni siku ni rin'we. Kambe ndzi mi byerile leswaku hambileswi mi ndzi voneke a mi pfumeli. Hinkwavo lava Tatana a ndzi nyikaka vona, va ta ta ka mina, ni loyi a taka ka mina ndzi nga ka ndzi nga n'wi cukumeti handle. Hikuva ndzi xikile hi le tilweni, ku nga ri ku ta endla ku rhandza ka mina, kambe ku endla ku rhandza ka loyi a ndzi rhumeke. Kutani ku rhandza ka loyi a ndzi rhumeke hileswaku ndzi nga lahlekeriwi hi lava a ndzi nyikeke vona. hambi a ri un'we ntsena, kambe ndzi va pfuxa hi siku ra makumu. Tata wa mina u lava leswaku un'wana ni un'wana la langutaka n'wana a va a pfumela eka yena, a va ni vutomi lebyi nga heriki. Kutani mina ndzi ta n'wi pfuxa hi siku ra makumu. Vayuda va n'unun'uta hikwalaho ka yena, hileswi a nge te, Hi mina vuswa lebyi xikeke hi le tilweni. Kutani va ku, Xana loyi a hi yena Yesu n'wana Yosefa, loyi hi tivaka tata wa yena ni mana wa yena?